Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' din il-ġimgħa, se nitkellmu dwar żewġ ismijiet. L-ewwel se nitkellmu dwar l-etimoloġija tal-isem ta' Ħal Safi, waqt li fit-tieni parti se ningħataw tagħrif dwar il-kelma Lunzjata. Ħal Safi hu raħal żgħir b'popolazzjoni ta' madwar 3,000 persuna fix-Xlokk ta' Malta, qrib iż-Żurrieq, Ħal Kirkop u Birżebbuġa. Il-formazzjoni tar-raħal kif inhu magħruf illum imur lura xi seba' mitt sena. Ir-raħal ta' Ħal Safi kien imdawwar b'erba' rħula oħra. Xi bdiewa kienu jiltaqgħu hemm biex jitkellmu flimkien wara li jerħula lura lejn darhom wara ġurnata xogħol. Wara, kienet saret niċċa u biż-żmien, meta n-nies bdew joqogħdu fil-qrib tar-raħal kien qed jibda jifforma raħal ġdid. Ir-raħal ta' Ħal Safi ilu jeżisti żgur sa mill-1417 u minn dejjem kien magħruf b'dan l-isem. Kif nafu dan? Skont ir-reġistri tal-1419 tad-Dejma, bejn 80 u 90 persuna kienu meqjusa bħala residenti tar-raħal. Kif wieħed jista' jimmaġina, is-sengħa ewlenija tal-parti l-kbira tar-residenti kienet is-sengħa tal-biedja u kienu jrabbu n-nagħaġ, il-mogħoż u l-agrikoltura. Allura, x'taħsbu li hi l-etimoloġija ta' Ħal Safi? Hawn ħafna teoriji minn fejn ġej l-isem tar-raħal. L-etimoloġija popolari, dik li bl-Ingliż tissejjaħ folk etymology, jiġifieri dik l-etimoloġija ta' x'jaħsbu n-nies, imsejsa fuq xnigħat jew għajdut popolari u mhux fuq metodi xjentifiċi, għadha tilgħab parti importanti biex inkomplu nitbiegħdu mill-vera tifsira ta' nisel dan ir-raħal. Ngħiduha kif inhi, kif tara l-kelma safi, faċli titqarraq u taqa' fin-nassa li dan ir-raħal huwa marbut mal-purezza u s-safa tiegħu, imma le, dan mhux il-każ. Tlaqna nisimgħu lil Paul Abdilla jgħidilna verament x'inhi l-etimoloġija ta' dan ir-raħal. Ir-raħal ta' Ħal Safi, raħal sabiħ fin-naħa tan-Nofsinhar ta' Malta, U huwa msemmi għall-kwiet li minn dejjem kien imfittex minn ħafna nies biex imorru hemmhekk u jgħidu kemm hu sabiħ dan ir-raħal. Imma il-kelma ħal safi, l-etimoloġija tagħha, minn fejn ġejja? Ejn nibdew bil-kelma ħal l-ewwel ħaġa. Di ħal xi tkun? Ħal hija taqsira tal-kelma raħal. Kazall, kazall hija raħal, għandna ħafna Irħula li jibdew bil-kelma raħal jew ħall, Ħal Qormi, Ħal Luqa, Ħal Balzan, Ħ'Attard, Ħal Għargħur u hemm oħrajn, u hemm oħrajn. X'kienet, x'kien dan ir-raħal? Ir-raħal ma kien xejn ħlief erbat' idjar, erba' arziezet, erba' binjiet. f'art agrikola, f'art rurali. U daw erba' tidjar, erba' artijiet hekk kienu jiffurmaw każall, raħal. U kienu jissemmew għal persuna li kienet il-proprjetarju tagħhom. Allura qed ngħidu Ħattart kien ta' xi ħadd kunjomu Attart, Ħal Balzan kien ta' xi ħadd kunjomu Balzan, u hemm oħrajn, u hemm oħrajn. Ejja niġu għal Ħal Safi issa. Ħal Safi Hemm etimoloġija popolari u niftakar meta kont żgħir jien għax jiena ġej mir-raħal ta' Ħal Safi, kienu jgħidulna u fil-kotba ssib li dan il-kelma safi tfisser pur, tfisser bla tebgħa, bla tniġġis ta' xejn, art safja. Jekk tara wkoll l-istemma tar-raħal ta' Ħal Safi, għandek strixxa blu ċar fuq sfond U l-motto huwa Sine Macula, bla tebgħa, bla tebgħa. Imma kemm hi vera din it-teorija? Nafu li Safi aktarx huwa isem, mhux aktarx, ninsabu ċerti, Safi huwa isem popolari fid-dinja Għarbija. Safi, m'għadx qed ngħid isem popolari daqs Muħammad forsi, imma isem popolarissimu ta' raġel, u dan ir-raħal, dan il-casal, dan ir-raħal, il-ħal kien jappartjeni, dawn id-djar, din il-komunità kienet tappartjeni għal Safi. Dan il-persuna li r-raħal sabiħ ta' Ħal Safi fin-Nofsinhar ta' Malta ħa ismu minnha. Kif għedna, hemm Anke postijiet oħrajn, irħul oħrajn, li xi wħud minnhom spiċċaw għal kollox mad-dawra ta' Ħal Safi, li ġralhom ħadu l-istess, ġralhom l-istess, l-isem tagħhom ittieħed minn persuni differenti. Fosthom insemmu Ħlantun. Il-Ħlantun huwa parti bejn Ħal Safi u ż-Żurrieq, illum hemm pjazza sabiħa ħafna fejn wieħed jista' jmur u jirrilassa, li kien Ħal Antun, Ħal Anton. ta' persuna li kien jismu Anton. Mhux eċċezzjoni xejn, Ħal Millieri, viċin ukoll, ta' xi ħadd li kien kuljom hu Camilleri. Ħallew, xi ħadd li kien jismu Leo, probabbli, il-jum bil-Malti. Qed ngħidu Ħal Għarrig, li wkoll raħal li spiċċa. Raħal, meta ngħid raħal, mhux raħal kbir, kif diġà spjegajt, ta' xi ħadd li kien kuljom għarrigo, għarrig. Ehm, ħal Milleri, Kamilleri, ħal Manin li kien ta' xi ħadd kuljom u dar Manin. U hekk ukoll dawn il-każal kollha taw dawn il-persuni kollha taw l-isem li l-imkien differenti. U llum il-ġurnata ħal safi u affrott ta' dan il-bniedem safi li jekk kienx pur verġni ma nafux, imma li hu żgur hu li ħallielna wirt ta' raħal sabiħ fin-Nofsinhar ta' Malta. Fit-tieni rokna tal-programm, issa se nitkellmu dwar isem ieħor. Din id-darba dwar il-Lunzjata. Int wieħed jew waħda minn dawk li jismek Lonzu, Lonza, Nunzjo jew Annunzjato? Mela din ir-rokna se tagħtik l-informazzjoni li għandek bżonn biex tkun taf l-istorja wara t-twelid ta' ismek. Il-Lunzjata lili jfakkarni f'diversi avvenimenti u episodji ħelwin li għaddejt minnhom. Bħala għalliem fi skola Karmelitana, l-isbaħ memorji Huma dawk mal-kollegi tiegħi meta mmorru fid-dar tat-talb inqattgħu ftit ħin ta' riflessjoni, imżewqa b'xi mixja ħelwa f'dawk l-akkwati. Il-knisja u l-kunvent tal-Lunzjata inbnew fl-1418 bi flus in-nobbli Caterina Dall'Agona u ngħataw lill-Karmelitani li kienu għadhom kemm ġew Malta. Fl-1662 parti kbira mill-kunvent twaqqgħet u bil-ġebel inbena l-kunvent tal-Karmnu fl-Imdina. Il-Karmelitani reġgħu ħadu f'idejhom dan l-ewwel kunvent tagħhom fl-1975 u bnew ħdejh kumpless biex iservi bħala dar tat-talb li ġiet miftuħa fl-1990. L-isem Lunzjata jfakkarni wkoll fi wħud mill-mixjiet ħelwin li kelli Għawdex, proprju fil-wied tal-Lunzjata li jibda minn Ta' Kerċem, jiġbed lejn Għajn Tuta u jibqa' jserreb għal ġol-wied ta' Xlendi. L-art ta' dan il-wied tħaddar is-sena kollha u fih insibu diversi ħlejjaq, b'varjetà ta' flora u fawna u b'bijodiversità ħajja immens. Interessanti wkoll li l-ilma fil-wied tal-Lunzjata ma jaqtax. Jibqa' jgelgel is-sena kollha, anki fl-eqqel jiem tas-sajf, speċjalment jekk ikollna xitwa milwiema. Jekk qatt ma mortu, nissuġġerilkom taqbżu qabża hekk kif it-temp għadu sabiħ għall-mixi. Żgur u mhux forsi, din il-kelma tfakkarna wkoll fil-festa titulari tal-Lunzjata li niċċelebrawha fil-25 ta' Marzu f'diversi lokalitajiet. u norbtuha mat-tħabbira tal-anġlu Gabrijel lil Marija Verġni li hi se tkun Omm Alla. Imxu issa nisimgħu lil Joseph Borg jagħtina tagħrif dwar l-oriġini tal-kelma Annunzjata. Il-kelma annunzjata bla dubju ta' xejn ġiet mill-isqalli, taqsira tal-kelma annunzjata u kien jingħata ħafna bħala isem speċjalment fil-parroċċi ta' Ħal Balzan u ta' Ħal Tarxin fejn hemmhekk hemm il-festa titulari tajjeb tal-Lunzjata. E, L-Lunzjata tfakkarna fit-taħbira tal-Anġlu Gabriel meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Marija li se tkun omm Alla. U ninnutaw anki fl-isem Gabriel hux vera hemm it-tifsira ta' ħabbar, għandek Gebe-re el marbuta, Alla l-ħabbar t'Alla. Hi l-kelma naturalment ġiet mill-Isqalli imma l-oriġini tagħha tmur lura għal-Latin, annunziatio. U għalhekk hemmhekk naturalment għandek il-miraklu, dan il-miraklu divin fejn għandek il-Verġni, Maria Santissima Verġni issir omm. Fl-istess ħin, il-famuża Verbum Dei caro factum est, u l-Iben t'Alla sar bniedem. Issa din bħala festa liturġika fil-25 ta' Marzu ssir. U għaliex fil-25 ta' Marzu? Għax hija għandek marbuta d-disa' xhur, Tqala tal-Madonna sal-Milied. Tajjeb, sa Diċembru. Allura għandek dawk id-disa' xhur tqala. Allura ġie kalkolat il-25 ta' Marzu. Issa ninnutaw li annunzjata saret nunzjata ma mbagħad għandek dik il-le, l-unzjata. X'ġara? Fil-grammatika tal-Malti din insejħu l-assimilazzjoni sħiħa progressiva, ġifieri minħabba l-użu aktarx l-użu tal-artiklu il, Saret l-unzjata mbagħad, minflok in-nunzjata, il-lunzjata. Ħe, tarġa' titqassar fl-ismijiet, l-onzu, l-onza, l-unzjat, l-unzjata. Ehm, jiġifieri kemm lil jingħata bħala isem kemm lill-irġiel u kemm lin-nisa. Ehm, naqas ħafna dal-isem imbagħad wara t-Tieni Gwerra Dinjija, ma tantx għadek tisma' min insejħulu jew jingħatalu l-isem tal-onzu jew l-onza. Ħasra hu, imma mbagħad tarġa' naqas ħafna speċjalment mis-snin sittin 'il quddiem. Bħala isem għandna numru kbir ta' kappelli u apparti l-knejjes parrokkjali li semmejna ta' Ħal Balzan u ta' Ħal Tarxien fejn ingħataw it-titlu jew ġew dedikati għall-Lunzjata. Hawnhekk ma nistgħux ma nsemmux il-kappella ħelwa medjevali ta' Ħal Millieri. li hija wkoll dedikata lill-Lunzjata tinsab fil-limiti taż-Żurrieq. Fit-toponima stika nsibu bosta nħawi oħra mbagħad għandek fuq il-Lunzjata pereżempju taqsima tal-Birgu fejn hemm l-għolja tat-Torri ta' San Ġwann, Fejn it-Torri ta' San Ġwann inti wħiereġ minn Bormla. U mbagħad għandek tal-Lunzjata, wied fejn hemm il-wied, wied naqra mhux ħażin, ta' li huwa irdum bejn ta' Kerċem u Għajn il-Kbira. Sewwa, ovvjament dak qiegħed fir-Rabat Għawdex. Hu magħruf ukoll bħala Wied il-Lunzjata. Tajjeb, Ġorġ Zammit għandu poeża ħelwa ħafna ddedikata għal dan il-wied. Imbagħad għandek ukoll tal-Lunzjata f'Malta f'Ġebel Ċantar, bejn Misraħ Suffara u Ħal Bajjada. Fil-folklor insibu wkoll il-bajd tal-Lunzjata. Issa dan il-bajd fl-antiki tagħna kienu jiżvujtjaw il-bajda, l-materjal tagħha, u jimlewh b'xi balzmu magħmul minn żrieragħ tax-xitla jgħidulha Momordica lazamina, u dan mbagħad kien jiqdew bih bħala duwa f'xi każijiet ta' mard. Irridu ngħidu wkoll li l-Lunzjata tfakkarna wkoll, konna niftakru fiha fit-taħbira tal-Anġlu bit-talba tal-Angelus. Tajjeb, din kienet issir filgħodu, f'nofsinhar u filgħaxija. U kienet tinstema' anki fiż-żmien minn fuq ir-Rediffusion fil-pjazez, għax fil-pjazez kien ikun hemm ir-Rediffusion, u hemm u kienu wara l-aħbarijiet kienu ġifieri jgħidu din it-talba li kienet tibda l-anġlu ta' l-ħabbar lil Marija,